Wat nach eppes Onverschiebbbares ze erleedegen geet zum Kropemannsfest. Ech begréissen iech ganz häerzlech op eiser Präsidiumssëtzung. Ech denken, datt mer haut relativ.

Et geet ëm Berlin, et geet awer net ëm d'Rausgoen aus dem Parlament, mee scheinbar huet sech de Faxe d'Läscht duerch d'Liewe geholl. Dat heescht, falls deen, deen de Faxe kannt huet, et war de Gerald Klaus Brunner, dee grousse latzlose Palästinenser zu Kruf, deen ass de Moien dout a senger Wunneng opfonnt ginn. Dat heescht.

Wann an Island gewielt gëtt, an da misst dat, misst mer och déi frou Noriichte kënne kucken. Et gëtt do e Spektakel gemaach, oder? Doriwwer kënne mer nach schwätzen. Mir hunn Aktivitéitsrapporten, ganz kuerz, ech hunn d'lescht Woch, Mam Christina Naicker geschwat. Ech wäert och muer en Appell mat him hunn, fir iwwer Polling a Research ze schwätzen an inwiefern een dat zu Lëtzebuerg kéint ëmsetzen, ob een do kéint eng anstänneg Methodik aféieren, déi net vun Här Lasilres ofhängeg ass an déi och vläicht de Leit, déi net onbedéngt e Festnetztelefon hunn, erreecht.

D'Bänke zu Walfer op engem Begriefnis vun engem fréiere Scout vu Bengen, dee mat 21 Joer gestuerwen ass, nodeem et virun 8 Joer ugestouss gi war a querschnittsgelähmt war. Dat war e Benefizconcert. Jo, dat war de Joshua Schreiber, deen do war ech och nach. och an der Fonctioun als Scout, mee dat ass natierlech och a mengem Wahlbezierk. Fir de Rescht spillen ech e Sonndën de Moien, ech mengen ëm 10 Auer oder sou, zu Réiden hannert dem Worréshaus, Theater. Ech hu ganz a 4 Sätz. Dir sidd häerzlechst invitéiert kucken ze kommen. Ech wäert esouguer Pirateballonge verdeelen op der Bühn an Jo, dat Ganzt zesumme mam Romain Schneider, Martine Hansen, Marc Hansen, de lokale Grande vu Réiden an all den übleche Theaterspiller vu Réiden. De Jeannot spillt och rëm säi Riichter, dat heescht mir bleiwe bei alle Saachen trei. Jo, dat wär esouwäit mäin Aktivitéitsrapport. Wëllt een aneren eppes soen? Den Andy vläit? De Flëpp vläit? Et steet dra wat deen interesséiert. Gutt, da liest wat drasteet. Top 2, Gala Dinner Caribbean Nights. Jo, dat eenzegt wat ech ze soen hunn ass, datt ech mech un den Präisser nach geupdatet hunn. Woubäi, du wollts mer do nach deng Quellen schécken fir Catering, dorobber waarde ech nach. An ech hunn eng Demande gemaach beim, bei der Gemeng Luerenzweiler fir den enke de Centre culturel ze kréien, dee mer schonn hunn fir de Kongress.

Wéi ëmmer si sou Säll natierlech gären. Ja ass e bësse spéit un. Gären scho mol gebucht ne. Bon et gëtt insofern blöd well et zwou Wochen noeneen eventuell eppes wär mee also dräi Wochen noeneen eppes wär mee ech mengen dat ass heiansdo. Weess de wéi Leit erakommen? Nee weess ech net.

Dann komme mer schonn zum Top 3, d'politesch Rentrée. Jo, ech hu mech do mam Indice als och mam Jean-Claude Franck eng Kéier op Kontakt gesat, vue datt dat zwou Adresse sinn, wou ech selwer nach als Journalist d'Piratepartei Konferenze matgekritt hunn, hunn ech mer geduecht, datt dat eventuell interessant kéint sinn. Déi béid hu kee Problem domat, fir esou eppes ze maachen. De Käschtepunkt wär jeeweils, ob dat, wat konsuméiert gëtt, ze betruechten. Mir mussen eis just zu ee vun den zwee Entscheedungen an kënnen dat eigentlech relativ liicht organiséieren. Hu mer schonn Theeme fir dat? Nö, déi fannt sech. Ech mengen ee grousst Theema ass. Eng eng Petitioun 698, mengen ech, wat een definitiv thematiséiere sollt, wou een och nach eng Kéier ka weisen, datt d'Piraten dat scho säit hirer Grënnung um Fändel stoen hunn, datt méi muss op Lëtzebuergesch kommunizéiert ginn, datt mir nieft enger rietser Partei déi eenzeg Partei waren, déi hire Walprogramm integral op Lëtzebuergesch verfügbar hat. Ech mengen, dat eleng ass e Punkt, deen ee kann thematiséieren. Dat Zweet ass, datt een och vläicht eng Evaluatioun vum Petitiounsrecht soll maachen a soen, datt mer et begréissen, datt esou vill Petitiounen agereecht ginn, datt een awer iwwert d'Qualitéit vun de jeeweilege Petitiounen, grad wann et ëm fundéiert Argumentéiere geet, definitiv streide kann an datt een do sollt un d'Chamber appelléieren, zumindest faktesch falsch, Aussoen a Petitiounen de Petitionnaire den Terrain ze leeën, se ze änneren, well ech mengen, et ginn einfach Saachen, déi richteg sinn, faktesch, an et gi Saachen, déi si faktesch falsch. Zum Beispill, datt d'Chamberbliedchen net méi gëtt, ass faktesch Falsch. Ja, et ass, et gëtt just nëmme op doudeg Beem verleet. Dach, et gëtt och nëmme op doudege Beem. Op den Froen, ja. Nee, mat den Zeitungen, wann s du en Abo vu Wort, Tageblatt, Journal oder. Mädchen ass dat. Jo, dat gëtt mat den Zeitungen, wann s du en Abo hues, gëtt et mat Zeitungen verdeelt.

Ech mengen en anert Thema wat mer eis sollte fir d'Zukunft op de Fändel schreiwen, an et ass fir mech eng Konsequenz aus där Petitioun, an ech hu mer vill Gedanken driwwer gemaach, och du weess, du hues meng Facebook-Poste wahrscheinlech gelies, da weess du wat ech denken, mir schwätze vu Participativ, d'Piratepartei, eng participativ Partei ass, datt mer iwwer Matbestëmmung schwätzen, Wat mer mussen an de Grëff kréien, ass, datt d'Leit och d'Chance hu matzemaachen an datt d'Leit net mengen, se géifen virun, se wären d'Verléierer vun enger Entscheedung, déi vun uewe geholl gi wier. Dat gesäit een a villen Dossieren, datt et eng, datt mer eng Spaltung vu Lëtzebuerg erliewen zwësche Leit, déi wéi ech duerch d'Globaliséierung, gutt ewech kommen an enger groussen Deel vun der Populatioun, déi duerch eng Globaliséierung net esou gutt ewech kommen. An dat ass keen nationalistesche Recul, dat ass keen identitäre Recul. Dat heescht einfach, mir mussen dofir suergen, datt jiddwereen vun deem Kuch ka profitéieren an net déi eng ofgehale gi, wärend déi aner profitéieren. An net vun de Populisten hir, mee vun de populistesche Ratefänger. Genau. Opgesammelt ginn. Ja. Wat en zweete Facteur an deem Débat ass, ass, mengen ech, sech och bewosst ze ginn, och dat hu mer haut erëm gesinn, an ech mengen, dat déit mat zum Problem bäi, Déi nei Zuele vum Salariat sinn eraus, a wann ee sech eng Kéier ukuckt, datt zwee Drëttel vun de Salariéeën net Lëtzebuerger sinn an nëmmen 106.000 lëtzebuergesch Résidents a Passbesëtzer Salariéeën zu Lëtzebuerg sinn, da stelle sech do scho Froen. A, Wou sinn déi aner 200.000 Lëtzebuerger, déi schaffen? Ginn si warscheinlech vum Staat oder an der Pensioun oder ech weess et net. Dat ass e risege Problem, well dat féiert och dozou, datt et 106.000 Lëtzebuerger ginn, déi salariant, déi am Privé schaffen. déi och ofgehaange gi par rapport zu enger anerer Klass vun Leit, ech mengen, och dat ass en Thema, dat heescht, mir mussen definitiv och iwwer ekonomesch Participatioun, iwwer, an do hat ech, jo, an do hat ech meng Jackels an de Flyer fir d'Braderie schonn erageschmuggelt, wat, ech weess net, ob et engem opgefall ass,

Do wäerten dann zwar natierlech erëm all déi aner Kräfte jäizen, Mee dat ass dach net méiglech, wee soll dat dann bezuelen? An dann äntwert ech dozou, Wann all déi Outill'en, déi haut scho fir Aarbechtsbeschafungsmoossnamen zur Verfügung sti géifen, genotzt ginn an de Firmen net géife Steng an d'Wee geleeë ginn, fir dat ze maachen, da kéint sech och all Firma

Ja, dis kass. Ja, dat ass richteg. Dat ass gutt. Wann Der dat richteg fannt, kinnt do géigent stëmmen. Ech hat elo geduet, sou unilateral de Programm ze erweideren, da kéint hei op Widdersproch stoussen. Wéi steet dat dann awer am Aklang mat eisen Mat eiser typescher Fuerderung nom Grondakommes. Dat ass jo net inkompatibel domat, datt mir soen, mam Grondakommes soe mer, mir hätte gären eng negativ Akommessteier, a fir datt eng negativ Akommessteier funktionéiert, mussen d'Leit genuch Geld an de Steiersystem abezuelen, déi, déi Geld verdéngen. An deementspriechend ass e Grondakommes. Méi einfach ze finanzéieren, wann déi, déi de Mindestloun kréien, méi verdéngen. Logescherweis. Mengen awer, de komplette Fall behält nach awer ee Moment och d'Idee, wa mer d'Grondakommes bis hunn, natierlech dee Moment de Mindestloun dann e bëssen ze reduzéieren.

Also ech géif et virzéien et am Chocolate-Haus ze man, well mer am Indies regelméisseg Problemer haten mam Toun. Ansonsten Datum, Auer, Zäit, huet eng Propos? Ech well net alleng do sëtzen, dat heescht. Also ech géif proposéieren zwëschen 10 an 11 dat ganzt ze maachen, optimalerweis halwer 11. et op eng hallef Stonn bis 45 Minutten unzesetzen an dann uschléissend den Iessenspunkt, wann se dat gären hätten. Hei ass et nach ze fréi fir dann direkt an d'Iessen iwwerzegoen. Kann et och eng Stonn man, mee da muss de Material.

Dat heescht, sollen mer et dann an déi éischt Woch setzen? Also mëttwochs? Also ech hat elo ëmmer mëttwochs als Datum fir Pressekonferenzen am Kapp. Déi hunn bis elo an der Vergaangenheet gutt fonctionnéiert. Mir kënnen och en aneren Dag maachen, ech sinn déi Woch nach de ganze Moie fräi.

Hären an Damme Journalisten, an drulaafen, ob se dann nach kommen oder net. Wee mécht dat? Weess schonn ee, wéini an deenen anere Parteien hir Pressekonferenz ass? Ech elo net sou konkret. Naja, also et misst jo eigentlech meng Missioun sinn als Vizepresident, dat ze maachen. Da géif ech do eppes opsetzen. Dat wär bei de Kongresser, wou mer all zesumme wären, net bei de.

Mee do fir fru hunn ech, wat wëlls de dra schreiwen? Ech ka mir jo mol Gedanken driwwer maachen a der proposéieren ech eppes. Ech maache jo souwisou, da setzen ech mol d'Invitatioun op zesumme mam Andy am Design an da. Also d'LSAP huet de sechsten owes eng Konferenz an der Maison de l'Union européenne, dat heescht déi wäerten och net de fënneften dann schonn eng Presskonferenz hunn, géif ech emol soen, hoffen.

progressiver Partizipatioun ze begéinen. Mir bräichten och nach iergendwou, dat fält mer grad an, esou e Slogan fir d'Gemengewalen, datt mer net eise Kongress schonn do drënner stellen. Vläicht e bësse fréier, well mir hunn, pass op, mir hunn am Fréijoer jo e programmatesche.

Also d'DP leeft am Ennen an nolauschteren, matmaachen, zesummen halen fir Lëtzebuerg. Jo, just fir esou. Komm komm mir maache mol erëm eng Kéier eppes bei eiser Basis. Komm mir maachen en Opruff via Mail, d'Leit sollen mathëllefen iwwer Mail ze bréngen. Ideen an Newsletter, jo. He?

Ech géif en Deel ausloossen. Ech géif dono e Press Release schécke mat vu wegen Petitioun a Participatioun, mee guer net guer net op d'Gemengewalen agoen am Press Release a guer net op d'Aarbecht vun den nächste 6 Méint, guer net op de Kongress agoen an jo. Ech géif et och esou opdeelen, datt ech eventuell zum Thema Participatioun géif schwätzen. Da bräichte mer der ee fir iwwer Wat mécht d'Partei déi nächst sechs Méint? an een, deen iwwer d'Petitioun géif schwätzen. Wee wëllt sech wat op de Fändel schreiwen? Ech ka leider näischt definitiv zousoen, well d'Jobsituatioun sech ganz drastesch geännert huet. Ganz drastesch?

Net éischter. Gutt, weider Diskussiounsronnen? Jo, genau, Top 4. Wéi dat esou virkënnt, hunn ech mer erëm eng Kéier Gedanke gemaach, dës Kéier iwwer Diskussiounsronnen a wéi déi solle weiderlafen. Dat hunn ech och d'lescht Kéier eng Kéier ugestrieft. Ech wollt et e bësse méi thematesch genee präziséieren. Et si ganz genau 4 Themekomplexer, déi ech eventuell wéilt eng Kéier ustriewen, entweder an enger Sessioun Oder an zwou Sessiounen, dobäi wär all Kéis ongeféier eng hallef Stonn Virtrag a bis zu 60 Minutten Diskussioun an Übungen an esou Saachen. Kléngt e bësse wéi Schoul, ass och esou. Ee vun den Themepunkten ass, wéi geet ee mat typeschem Stammdëschgeschwätz ëm, souwuel allgemeng als och op d'Piraten bezunn. Ech mengen, dat ass eppes, wat mer reegelméisseg op Braderien begéinen, Oh, dee Politiker maacht näischt fir eis, se sinn all just korrupt.

Ech weess wat déi hunn, also ech hunn se ugemaach, merci. Ech weess och ganz genau wat ech soen. An esou Saachen, wéi soll een domadder ëmgoen, mat relativ onproduktive Kommentaren, déi ee reegelméisseg gemaach kréit? Dann en anere Punkt, wéi beäntwerten ech oft gestallte Froen op Braderien? Ech mengen, do si mer jo am gaangen ze sammelen, do huet sech jiddereen e bëssen säin Deng ëm gemaach. Wéi reagéieren ech, wann ech kee blasse Schimmer vun iwwert en Thema hunn, wat ech als en zimmlech prinzipiell, zimmlech prinzipiellen Thema halen, also sech ëmmer esou duebel de Bueden am Fangnetz opsetzen, fir iwwer all Thema eppes soen ze kënnen, ouni ee eppes iwwert d'Thema soen ze kënnen, ass esou eng zimmlech fundamental Saach. An dann de KISS-Prinzip, fir déi Leit, déi de KISS-Prinzip net kennt, ass keep it simple, stupid. Dat ass wéi bréigsfäerdeg komplex Saache simpel eriwwer ze bréngen, esou datt jiddereen et versteet. Sinn ech vläicht de Falschen fir et ze halen? Mee et kann ee jo mol maachen. Dat si mol déi Iddien, déi ech mol esou gesammelt hunn. Sinn natierlech fir weider Iddien, duerch äis oppen. An ech mengen, déi erginn sech och deelweis duerch d'Organisatioun vun de besotenen Diskussiounsronnen, och vu mir selwen, dat hu mer jo och gesinn. An natierlech do derzwëschen wäerte mer dann och d'politesch Aktualitéit beschwätzen, wat jo och schonn eng Kéier ugestriff ginn ass. Okay. Deen nächsten, do hu mer nach en, ass nach ëmmer Gemengen, ne? Genau, also dëse Mount ass nach Gemengen. Gutt.

Dat ass esou eppes, jo. Mä wann Der schreift, et géif ech sou ganz net heieren, et kann zum Beispill d'China drun ënnerschreiwen, an dann hu mer d'Hand am Haus, brauche mer net eens denken. Gutt, soss eppes an deem Kontext ze soen? Spueren. Nee? Geet dat dës Joer nach online, oder? Vläit an enger Alpha-, Beta-Phas, jo. Ech hunn elo de ganze Mount ze kucken, d'Locatioune vun den, net all Datacenter hëlt VPN, jo, VPN-Servicer un. Wéi? Ja, wéi komesch, hä? Muss mer elo zitréieren, wien mer do huelen an och vun Ausland wéi eng Endnotes mer huelen. Da hat ech e bëssen mam Sam gekuckt an wann nach een do Input hutt, Know-how huet, wat e wëll eraginn, kann ass gär wëllkomm vun der technescher Säit hier, well do wäert een, also déi meescht Aarbecht wäert op der technescher Säit sinn, fir dat eben ze implementéieren an dann ee proppere Client ze entwéckelen. Op Open VPN Basis virdoen, datt den User net mat Zertifikater geplot ass etc. Jo, dat ass mengen ech och meng Haapt Schwieregkeet nach fir do een eng kleng App ze bastelen fir verschidden Geräter. Jo, déi muss da just ëmgebaut ginn, well d'Basis huet jo als Open VPN Client, mee gutt, dat muss een ech enke. Ja. Gutt. Dann Merci dofir. Mir klären dat dann no der Sëtzung am Multilateralen, fir direkt do déi Ënnerschrëft ze man, datt dat virukënnt. Ech hätt dann eng weider Geschicht do. Wëll, also ech mengen net, datt mer elo do e Vott brauchen, fir dat do ze man, oder? Neen, dat ass do zur Kenntnis komm. Dat ass zur Kenntnis komm, gutt. Sou, ech hunn, well et sou lues erëm schlecht Wieder gëtt a well et sou lues erëm Zäit gëtt fir Jacketten unzedoen a well de Sven wierklech d'Flemm huet, datt mer keng anstänneg Jacketten hunn, Softshell Jacket, jo. Also et gi lo zwou Méiglechkeeten. Ech hunn zwéi, zwéi Produiten erausgesicht. Déi eng ass eng klassesch schwaarz. Ja, déi kann een op der Broscht an um Réck bedrécken. Déi huet Täschen vir an op de Säiten an iwwerall an esouguer eng bannen do schéi verstoppt. Dat heescht, do kann een elo déi ganz Säite fréi wéi och drastiechen.

Mof an wéi nennen si et, Steel Grey op Englesch, e Light Steel, also dat ass d'Alternativ zwee. Fir d'Alternativ zwee hunn ech och schonn e Präis an dat wär. Also ech hu lo mat 40 se kalkuléiert, well ech denken, datt mer der 40 op insgesamt écouléiere kënnen, respektiv zumindest emol bestelle kënnen. An do wäere mer bei, lass mech déi emol zoumaachen, do wäere mer bei engem Akafspräis hors TVA vun 29,90 fir d'Jackett. An dann 5 Euro fir de Logo vir drop a 5 Euro fir de Schrëftzuch hanne dréck. Plus Gymkäschten an alles. Dat heescht mir géifen se TTC u sech déi 40 fir 1935 Komma zwee de Moien kaafen. Dat wären eppes ënner 50 Euro den Stéck.

Also leider gëtt et bei Russell, dat ass den ursprénglechen Hiersteller vu Softshell-Jacketten, ginn et keng Afdrucker fir Hären. Et säi denn, mir géifen alleguerten Dammejacketten undoen. Do gëtt et eppes, wat um Movo ukënnt. Mee jo. Wat mengt der?

Zum Beispill schwaarz kanns einfach den Dessinée relativ grouss drop man an hanne vläicht dann eppes drop schreiwen. Bei engem Mofen op alle Fall mécht Dessinée net esou vill Sënn, oder? Nee, Firma gëtt net Aktionär an der Parzellfinanzéierung, och net Administrateur. Soll ech se mol net bedréckt bestellen? Dass mir hei grad do is wëll d'Film an hei an do an déi Diskussioun bis sich an Réicht net geet. Jo, mee dann hu mer herno einfach eng onbedréckten Jackett hei leien.

Här Backes! Youtube kanns de näischt liken. Anere Geschichte. Lescht Dag, dann sinn ech och schonn duerch an da kënne mer och pennen. Ech kommen nach mat mengen fleissege Déngen. Ech hunn eppes, wat sech Oktoberfest nennt. Also ech mengen net, datt sech säitdeem een ugemellt huet, säitdeem ech dem Andy Bescheed gesot hunn. Ech hunn awer nach een, dee matkënnt. Tisch mär sichen der sissen brauch sissen nach zwee déi jo also et si 6 Leit déi lo zougesot hunn déi sécher do sinn ech kann iech dat och kuerz soen well ech den Här Maacher hei erëmfonnt hunn also ech hunn d'Lucie de Flëpp de Roy den Andy an ech déi ginn plus nach eng Persoun dat heescht et feelt der nach zwee wee wëllt nach matgoen?

Jiddwereen dee mengt de Miss Temmer der Joel op hierem Platz kritt e mat hein also ceci dit also Connectix hu mer gemaach Softshell ass eng Demo bestallt René du hues eng ganz Rëtsch un To-Do ewechhält. Jo jo also ech hunn emol fir d'alleréischt hannen hunn ech nach zum Schluss en Top zum Schluss gesat.

Gutt, ech hunn siwe Punkten, wou ech elo ganz einfach hei esou ouni iergendwei speziell Reiefolg der Dénge ginn. D'Kandidatenlëscht fir d'Wahlen, Tatsaach, do huet de Claude mer haut e Mail gemaach, hien huet dorunner geschafft, ech hunn awer nach keng Kritt, mä hien huet dru geschafft, dat kënnt elo am Laf vun der Woch, huet e gesot. Well esou wéi soubal ech hei gesot hunn, e géif emol en éischte Worf maachen, dat gesinn ech dann emol als en éischte Worf un, esou datt ech dat dann emol géif ugesinn als fir de Moment on track. Okay. Zweet Saach, mir hunn e Website, do ass kee Contenu drop.

Wéi du mer dofir? Hues du do iergendwéi eng Iddi vun der Zäit oder esou fir dat ze man? Lo am Konkreten nach net, well ech bis elo nach mam Kongress am gaange war. Mee soubal ech do lo e bësse Land gesinn, ech gi soe fir déi nächst Partei deelen, hunn ech lo schonn eppes gemaach wat zeigbar ass. Gutt, kënne mer derbäi bleiwen, datt mer op d'mannst fir déi nächst Partei do fix Datumen hunn?

Wat elo Präsidium a sou weider ugeet, dat misst ech dann eigentlech maachen. Okay, kanns de eis fir d'nächst Kéier einfach eng Lëscht maachen, vu wien wat eigentlech maache misst oder wat déi grouss Tâchë sinn, datt een dat da kann eng Kéier schon duerchschwätzen, haa? Pardon, dass ech hei e bësse quiitscheg ginn. Ok, nächste Punkt. Mir haten d'lescht Kéier dovu geschwätzt, dass mer géifen eng islännesch Party maachen. Jo, dat hunn ech elo nach näischt dozou gemaach, well d'Aarbecht un där Gala elo prioritär war. Ok, Gala prioritär. Mee do kënn elo eppes am Laf vun der Woch. Gutt, ok, Laf vun der Woch. Wou wollte mer dat schonn? Hei, hei, jo. Dass eigentlech d'Idee war, wéi ech et verstanen ass et, mir maache Public Viewing fir déi Islands-Geschicht an duerno maache mer nach e bësse Party, fir dass et sech rentéiert hei gewiescht ze sinn op engem Samschden.

wou den Yvon laanscht fiert an e keeft et do, kascht mech dat mindestens manner Nerven am Wäert vun 200 Euro, ewéi et op Amazon musse mat enger privater Visa ze bestellen, et ze rembourséieren, dräi Transaktioune mussen ze enkodéieren.

Déi Saachen do kënnt ee spuenen, déi Saachen do net. An ech wëll einfach drun erënneren, datt mer e ganz, ganz gudden Deal fir eis Copiesmaschinn. kruten an vun den do vum Minister. Mee soss hunn, ass eng Saach fir de Kongress, misste mer elo de Budget fir d'nächst Joer preparéieren, deen ofgestëmmt muss ginn, wou een dann och e feste Budget fir Bürosmaterial dra setzt. Deen hat ee jo fir dëst Joer schonn.

Gutt Fro. Dat ass eng Fro nach, wat ee brauch. Ech géif mol. Heefeg brauche mer déi engzeileg Etiketten. Fir doppelt, fir Material ze markéieren. Genau, fir Inventairsgeschichten. Wa mer eppes Groussflächeges brauchen, printe mer et einfach op eng grouss Etikett. Dat ass elo meng Idee. Mee wann Dir elo mengt, mir brauchen eppes.

Gutt, an an deem Fall wär dat och eppes, wat an der Presentatioun entweder nëmme vum Titel hier kënnt oder vläicht souguer ganz integréiert ka ginn. Okay. Gutt, da wa mer bei Presentatioun sinn, dat sinn awer déi zwee lescht Punkten, déi ech hat. Dir hutt ugeschwat gehat, fir eng Nei Presserunn ze maachen. Do, de Sven an ech, mir haten elo gekuckt, Woubäi, dat ass mer elo iergendswou schenke bliwwen, et geet nämlech dorëms, fir e Traversesystem ze kréien. De Sven hat do jo eng Propos fonnt, mee dat, deen Traversesystem, dee wär, ech ka mech nemmi erënnere, bei 1.300 Euro, wei awer dat doten gréisst. An dat, dat wär enorm deier, fir herno datselwecht ze hunn. An do hat ech dech nach gefrot, Ob s de wéisst, ob dat den Traverse demoduléierbar ass? Jo, du kanns der eng zweet derniewent stellen, mee. Also wann s de do nach e puer Element, Traversenelementer drunhänken kanns, da fänkt et u rentabel ze ginn. Mee wa mer déi selwecht Gréisst hu wéi dat doten, respektiv wéi de grousse Brudder vun deem doten, da rentéiert et sech erëm nees net. An dat wollt ech och nach froen, Solle mer elo en eng Kéier kuerzfristeg en neie genereschen fir deen dote printen, oder huele mer schlussendlech awer esou en Traversensystem? Wéi gesot, deen Travail, dee Modell, deen s du gewisen hues, deen huet, huet bal déi nämmeg Gréisst. An wann et nëmmen dat ass, dann ass et mär perséinlech ze deier. Gutt, do hu mer och elo eng Saach vun Terminen. Dat sinn nach fënnef Wochen, ongeféier, manner wéi fënnef Wochen. Déi Saache muss jo. Fir de Kongress, mengs du? Fir de Kongress.

Oder huele mer einfach, der Einfachheet halwer, en neie Stoff fir dat doten. Jo, et ass jo esou, mir haten elo virdru vum Chocolate House geschwat, ass dat net ze kleng fir d'Pressewand? Wa mer elo méi eng grouss Pressewand kafen, dann hunn net nëmme Virdeeler dovun. Mir hu vläicht nach verschidde Plazen, wou mer näischt dermat kënnen ufänken. Zwéi vun der Mierorgierch, eng komplett. Am Chocolate House.

Souwisou de Plafong, si hat hei gezielt, dat ass 6 Zentimeter Styropor do, bleift näischt dran. Maja, dofir, also dofir déi Wénkelen, déi zu deeër Staang gehéieren, kënne mer bei eBay nach bestellen. Do kriss de déi jo nach, ech weess net, fir 20 Euro kriss de 10 där Packungen. Entweder maache mer dat vun deem ale System nach, dee mer am Lager leien hunn, oder mir kafen en neie System.

Also den Traverse, esou en Traverse-System hätt mer och immens gutt gefall, mee. D'Alternativ ass, fir heibannen en Traverse-System opzehänken, deen an d'Ecker an den Eck gestallt gëtt, oder? Wa, mee fir hei hu mer jo souwisou dann dee Rideau-System. Da musse mer deen net ophänken. Wann s de higees an du bestells d'Traversen an den Eck, da muss de näischt méi ophänken. Dat geet duer, mat just un d'Mauer ze schrauwen.

A fir op déi ganz grouss Traverse System, do ass d'Baatsch quasi ze vernoléissegen, well dat gëtt, ass eng ganz normal Baatsch mat puer Ösen dran, déi gëtt dann mat Gummien festgeschnallt. Ok, ok, dat ass also vum Präis hier ass dat eng nettlere Saach. Ja, ech géif soen, eng méi grouss Baatsch mat Ösen wäert dann herno em 100 Euro sinn, während dessen de Stoff hier dodrobber

Mee elo kommen dann och d'Chamberwahlen an d'Europawahlen, lo besser néng fir d'Chamberwahlen, ee fir d'Europawahlen. De Problem ass, datt mer héchstwahrscheinlech vill méi oft missten eis Bal schliesse wéi dat, wat mer reell maachen. A wa mer, wéi gesot, wa mer déi doten méi oft austauschen, da si mer,

Ech kafe gär de Riednerpult mat integréierter PA. Spiste. Da si mer, da kënne mer dat nämlech och iergendwou dobaussen opstellen. Do ass e Mikro dran, do ass eng Soundanlag dran. Dat stells de dohinner, klapps et op, schwätz, klemms zesummen, gees. Gutt. Domat kanns de bis 500 Leit banne beschallen. Dat geet largement duer fir alles, wat mir an der absehbarer Zäit brauchen. Musse mer net méi eis streide mat de Gemengen, ass eng Sono do, wou komme mer op déi Sono, wéi komme mer op déi Sono? Am Zweifel, hei ass eisen XLR-Kabel, dee vun eiser, vun eisem Mëschpult erausgeet, kënne mer déi iergendwou bei iergend Lautsprecher vum Sall hänken? Geet dat? Jo, nee, geet net, okay, mir huelen eis eegen. Gutt. Mir brauchen nach en Ausgang fir den.

fir méi flexibel ze sinn. Dat gi mir awer elo wat fir vill de Munn kaschten? Zwee Euro 40 den Dag oder wat? Een Euro 40, ech weess net. Een Euro 40, een Euro 40. Also ganz éierlech, ech sinn der Meenung, datt mer eis Boîte postale net sollten opginn, och net deviéieren, aus deem ganz einfache Grond, De Bréifdréier huet hei d'Boîte scho mol net fonnt, ob gewollt oder ongewollt. Steet och näischt op der Boîte, ne? Nee, mee en huet se och net fonnt, wéi grouss wéi et déi eenzeg Boîte do war a wéi Piratepartei nach drop stoung. An dat ass eng Saach vun. Bréifdréier, jo. Dach, do misst de mol eng Kéier iwwer hat eppes ënnerhuelen elo, fir bei der Post dat. An et kënnt Spam drop, a et kënnt vill Offline-Spam op där Boîte un. An ech géif. Perséinlech soen, mir halen es léif. D'Alternativ ass, wa mer eng Kéier de Volume u Courrier hätten, deen d'géif justifiéieren, da géife mer d'All-in-one-Léisung beim Greco akafen, deen eemol den Dag mat enger Këscht mat all eisem Courrier heihinner kënn an eemol den Dag all eise Courrier vun hei mathélt. Gutt Fro. Hei ass ganz einfach déi Chénglecht, wa mer et theoretesch heihinner bruecht kréien fir een Euro véierzeg den Dag,

Also et ass nach ëmmer warscheinlech méi bëlleg wann d'Post et bréngt. Einfach well dat bei d'Post keng Haaptaufgab ass. D'Fro ass, muss dat d'Post sinn? Oder kënne mer net direkt bei deem, deen et dann awer fir d'Post mécht, et akafen? Oder loosse mer d'Dinger mat direkt heihinner schécken, well da brauche mer, bräichte mer et net méi. Dat ass déi Saach mat der Fiabilitéit vun der Bréifkëscht. Jo, mee wann d'Post eis et heihinner bréngt, dann hues de genee dee selwechte Problem. Oder bréngt déi et wierkelech hei, gëtt der et, dréckt der et an de Grapp. Mä wann d'Post just dohinner an de Bréifkascht bréngt, dann. Yvan, fro mol eng Kéier no, wat beim Greco de Formule relax kascht. Do steet Prix sur devis drop. Déi ginn nämlech moies eis Saache sichen a kommen owes eis Saache sichen. Respektiv mir kënnen hinnen dat moies och matginn. Da musse se just eemol kommen. Da muss eben e Bréif, bleift dann eben en Dag méi laang leien, bis e fortkënn. Mee da brénge si der moies eng gréng Këscht, wou alles draläit. Du gëss hinnen eng gréng Këscht mat allem, wat e raushusse mag. A si këmmere sech ëm alles. S, Ass eng leschte Saach, gell. Well eng Kéier hues de nëmmen zwee Bréiwer dran an enger Woch an eng aner Kéier ass se voll.